Hello guys! Welcome! Bienvenidos! Welcome to another episode di Bon Papia cu Wie, Bon Mesa Te cu Wie. Anto den video di awe nos ta bai papia di mi tema favorito, placa! Bon papia di placa. So, nos ta bai cuminsa di biaha. Kico ta e tipo di relacion cu bo tin cu placa? E prome cos cu mi kier a bisa bosnan, ne pa ora cu mi tabatin binti un aña mi tabata haciendo dies mil florin pa luna. Letterlijk. Anto mi tabata recibiendo pa quincena bobo bisa mane ocho, cinco mil, dus pa luna tabata mane dies mil, tin biaha mas. So, mi semper tabata tin hopi entrada. Semper. Anto ara kico a pasa, mi ta keda cu tur esaki cuminsa ora cu mi a cambia mi relacion cu placa. Anto mi keda share cu bosnan un par di tip ku ta bai yuda bo kambia bo relashon ku plaka. Paso tur hende ke plaka, tur hende ke money i tur hende ta tur hende ta ta puedi chase money. Bo no tin ku chase money, bo tin ku laga e money chase abo. Antora esei ta kaminda ku hopi hende tine fout, pasora e sistema ta programa bo òf bisa bo ku bo tin ku chase money, bo tin ku hasi sierto kosnan pa tin plaka. I si ta bera te certain extent. E promé kos ku mi ke pa bo pensa ta. Kon bo relashon ku plaka ta? Sin ta reflehá di bera kiko ta e tipo di relashon ku bo tin ku plaka. Kon bo ta trata plaka? Bo ta wak e manera un nesesidat? Bo ta wak e manera algu ku bo tin ku traha duru pa e pa bo tin? Bo ta wak e manera algu ku bo tin ku strive, bo tin ku sakrifiká pa bo tin? Òf bo ta wak man'e algu ku ta hon konstantemente, e ta eksistí, e ta bin pa bo tur ora ku bo mester, tur ora ku bo kier. Bo no mester sakrifiká nada pa tin plaka pasobra bo sa ku abo ta e plaka. Kiko ta e perspektiva ku bo tin ora ta yega na plaka? Anto e prome pregunta ku eingelik ami a hasi mi mes hopi tempu pasa pasobra ami tabata wak, mane mi tabata tin parti di mi famia tabata mane rich, anto un parti di mi famia tabata mane poor. Anto e diferensia di e dosnan ta ku un di nan, nan relashon ku plaka tabata full diferente. versus e otro. Anto a mi cuminsa analisa nan, mi famia pober, nan semper ta ta wak placa manei, oh mi tin cu stretch placa pa haci yega, mi tin cu traha duro pa mi tin placa, mi tin cu ta, mi tin cu manei ora mi tin placa mi mester wanti, anto mi mester wardi, anto mi mester spare, anto mi mester ta poco poco riba kico mi gasta placa. En cambio, e otro banda di mi famia tabata wak placa mani placa semper ta available, semper tin placa den abundancia. Anto ta nan tabata gasta placa un manera di mane pa placer. Dus nan no tabata gasta placa anto pensa mane, ai mi tin cua con hopi mi ta gasta of mi tin cua den kico mi ta gasta. Ora nan tabata gasta placa, nan tabata echt gasta placa di un manera cu bo ta casi sinti mane cu mas placa tabata bin. Pastoranan ta ot gast'é ku asina un plaser, mane ku enjoyment. Anto esei ta ot e diferensia, dus mi ta ot wak ku tin biaha mi famiri ku ta ot gasta mane hopi plaka, gasta, pastoranan di bera no ta ot gasta pero no ta ot eht give away hopi plaka, pero den kada transakshon e ta ot mane un plaser, e ta ot un enjoyment, e ta ot mane algu ku ta ot mane hasi nan sinti bon pa duna nan cierto experiencia pa bo sa e tao ta trece man'e alegria en cambio e otro banda di mi famia semper ora nan tao ta tin e plaki nan por a gaste anto kisas e tao ta pa un necesidad of alsa si e tao ta pa un necesidad nan tao ta gaste di un manera man'e Ai, mi tin cu gast'e den esaki, pero ta paso mi mester, no paso mi kier. Dus semper e placa ta ta sali di nan cartera man'e fo'i fo'i di un perspectiva di un struggle, man'e ai, mi tin cu haci asina aki, mi tin cu mi mi man'e mi no ke gast'e, pero mi tin cu gast'e. Bo sa? Man'e man'e e ta duro pa nan. Anto bra, ora ku mi tabata wak e diferensia ei, mi tabata wak ku esun ku tabata hasi el mas di un frekuensia di abundansia, di alegria, di plaser, tabata resibí dòbel bèk di lokual ku nan ta gasta vèrsùs esun ku tabata gast'é la di un manera di manera, ai, mi tin ku spar, mi tin ku strèch, mi tin ku wak bon. Nan tabata ègt konta manera kada un sèn. Antober Einá ta kaminda ku ami akó. Dor di e opservá e dos famianan ki, mi por a sinta anto puntra mi mes, Okey, zowisó ami ke ta. Ma dipusó ami semper a pensa mi ta un rech bich. Semper. Foi ora mi tabata yòn, mi nunka komprondé dikon mi tabata manera tabata den sierto parti di mi bida ma biba den pobresa, pasobra ami tabata sinti manera mi tabata e puta di mas riko den e mundu aki. Anto na yong ma cuminsa puntra mi mes, ok, con ami ta mira placa y con ami ta pensa di placa? No a base di locual cu mi mayornan a bisa mi con a nan ta deal cu placa, con ami, con ami como persona mi mes individualmente ta mira placa. Anto bra ora cu mi a cuminsa puntra mi mes esey, mi a cuminsa scibi. Kon manera mi ta mira plaka? Anto ora ku mi kuminsá skibi, Marie Pará, dor di opservá mi famianan, mi tabata tin kasi similar ideanan ku nan. Anto mi a disidí, esaki no ta e manera ku ami ke tin, esaki no ta e relashon ku ami ke tin ku plaka. Pasobra mi no ke ta manera nan ku tur luna nan ta man'é. Bo sa, e plaka di bai nan ta yega, nan ta man'é streit pa e fòkin plaka òf, òf e ta man'é E ta mane un sakrifisio grandi pa nan pa nan tin plaka òf ora nan ke bai hasi préstamo hendenan òf banko no ke presta nan nada. Dus esei no tabata relashon ku amidat di kera tin ku plaka. En kambio mi, Omo? Ei, e hòmber ke ta tabata bisa a si tabata mester un spònser, e tabata haña dies. Dies, anto mi ta papiando bo di kompanianan grandi kuenti Heineken, Budweiser, Aruba Trading Company, tur e kompanianan kitao ta kier a sponsor'é. Anto e tawati mester djis un sponsor so? Anto ni hopi? Anto ra ya kaba e tawati mane oferta? Anto ra mi tawata puntra mi mes, Kico ta hasi cu e si? Hendenan tabata willing pa fi'é plaka, pa dun'é plaka, pa sponsore versus e famia pober ku nan mester a kasi kore mitá Aruba, roga, hasi tanto papel, buska tanto papel djis pa nan por tin, nan por hasi un préstamo di dies mil florin. Anto da e kos semper a kuminsá ta. Kiko ta e relashon ku bo tin ku plaka? Kon bo ta mira plaka? Anto e mihó manera ku bo por kambia esaki ta dor di mira plaka manera un persona. Ora ku bo kuminsá mira plaka manera un persona, tur kos ta kambia. E koki ta un mental change ku bo tin ku hasi, pasobra tur kos ta mental. Tur kos ta mental. Antor ora ku mi a hasi e mental change kinan, mi a kuminsá pensa manera, Ok, promé mi a kuminsá iliminá e ideanan ku mi tin di plaka ku mi haña di mi mayornan. Pasador di wak kon nan a lanta ku plaka, kon nan relashon ta ku plaka, ami tambe a adaptá mesun idea ku nan. Dus mi mester a iliminá e ideanan ei pasobra mi no ke ta den e mesun posishon ku nan. Anto mi mester a krea un idea nobo. Den mi siguiente video mi ta papia mas den detaye kon pa hasi esei, kon pa iliminá e ideanan òf e storianan ku bo a haña di bo mayornan. Pero den e video aki mi ke papia di kon bo por kambia bo relashon ku plaka dor di mira plaka manera un persona. Pasobra tink about it, si bo a plaka manera un persona, si bo ta trata un persona bon, bo ta dun'é kuminda, bo ta hasi kosnan p'é, Bo ta dun'e cariño, amor, bo ta balorisa e persona, bo ta trece algun tipo di balor den e persona su bida. E persona ta bai kier ta den bo bida. E persona ta bai kier ta den bo ambiente. Si bo ta flirt cu e persona, si bo ta haci e persona sinti bon, bo sa, e ta mesun cos cu un relacion cu bo pareha. Awawa, tin e parehanan toxic na y nos no ta papiando di e toxicity ey. Nos ta papiando di un healthy relationship cu su placa ta healthy. Kon kon abo ta deal ku plaka? Bo ta dun'e kariño, ora ke bin na bo bo ta baloris'e, bo ta apresi'e, bo ta mane ki balor pasobra e realidat ta abo t'e plaka. Dus ora plaka bin na bo e ta bin na bo pasobra e sa ku bo ta bai dun'e amor, e sa ku bo ta bai dun'e kariño, e sa ku bo ta bai trese balor p'e, e sa ku bo ta bai apresi'e. Dus ora kiko esei ta bai hasi? Ku kada rato plaka ta bai kier bin na bo, anto e ta bai kier bin na bo mas i mas. Anto esei ta lokual ku e famia riko di mi tata hasi. Ora ku nan tata gasta plaka, nan tata gast'e ku excitement, ku plaser. Mane nan tata ku gast'e sin pensa mane, ai, mi no, mane, mi, mi gast'e awor aki den e koki, ta paso e ta bai trese algu asina bo, e ta bai hasi mi sinti asina bon. Anto nan nan vibration ta ota go high. Anto plaka ta gusta esei? E ta, plaka ta gusta ora ku bo duna e balor, ora ku bo add value to it, ora ku bo double e up, anto bo triple e up. E ta bai keda bin mas na bo. Pero si bo ta trata plaka manera, Ai, mi tin bo, mi ta bai, mi ta bai warda bo, mi ta bai skondé bo, niun hende no por wak bo, niun hende no por tin bo, mi, mi tin ku zòrg pa mi no Pa bo sa pa mi no comparti bo hopi pues asina mi ta bay perde bo. Era e persona ta bay sinti aficsia, e ta bay sinti mane bo ta doing too much, bo no ta besa ta na mi espacio, bo no ta yudando mi crece, bo no ta yudando mi expande, bo ta manteniendo mi chikito anto ora bo ta besa ta isola mi. Anto si bo ta besa ta haci esey cu un persona, bo ta kere cu e persona ta bay kier keda den bo bida? No. et al. Dus mesun kos e ta konta pa plaka. Dus, ku e video aki mi kier a laga bosnan k'esei, anto pa bo tuma tempu, anto bo pensa pa bo mes, kiko ta e tipo di relashon ku bo tin ku plaka, kon bo ta mira i pensa plaka. Si bo wak e mane un persona, kon bo ta trata e persona aki? Kiko bo ta trese pa e persona, ki balor bo ta trese? Anto no ku bo mester later trese un tipo di balor, mi ke mei ku bo den sentido ku Si plaka bin den bo kartera of den bo banko ora bo bai gast'el den algu, kon bo ta sinti ora bo ta gast'e? Kita e feeling ku bo ta krea ora bo gast'e. Kada rata ku bo gasta plaka bo ta bini ah plaka ta sali den mi kartera awor mi tin ménos plaka? Of bo ta gast'e den un manera ku mane. Ai e kokie ku mi ta hasi e interkambio p'e pa plaka ta bai trese algu asina great pa mi, mi ta sinti asina bon. Dus tur esei ta afektá kon bo relashon ta ku plaka, anto kon hopi plaka ta bai bin den bo bida. Dus mi ta laga bosnan kesei pa bosnan bai journal riba e kòi, anto reflehá riba esei. Wak e video ki di nobo anto skibi kada un dje kon nan ki anto pensa dipli pa bo mes kon bo relashon ta ku plaka anto mi ta hopi bo sande e siguiente bye.